Lula a'r Fflam Roedd Lula'r Crwban yn caru Cymru, ond roedd hi'n rhy oer. Pan diffodd y golau peilot ar y boeler, roedd hi wedi cael digon. Roedd hi'n rhewi, felly cychynnodd hi i'r goedwig gyfagos i chwilio am gynhesrwydd. Pan gyhoeddodd hi, daeth o hyd i gylch o gerrig gyda un fflam y tu mewn i'r cylch. Pa greadur wyt ti'n byw â mewn y goedwig? Gofynnodd Lula. Tân ydw i, meddai fflam fach. Roedd pobl ifanc yn fy ngadw i'n llosg i'n llachar neithiwr, ond fe adwon nhw, ac mae angen i rhywun fy mwydau i. Rydw i'n sownd y tu mewn i'r cerrig yma. Rydw i wedi bod mor oer, meddai Lula gan grynu. Gad i mi dy gynnes di! meddai fflam fach disglair. Os wyt ti'n mynd i cael brigyn, gelli di fy ngario ac fe fydde di'n gynnes drwy'r amser! Daeth Lula o hyd i frigyn, a'i ddal yn y fflam fach, ac fe aeth ar dân yn gyflym. Gallai Lula teimlo gynhesrwydd wrth iddi ei gario trwy'r coed, ac roedd y fflam wrth ei bodd â'i rhyddid newydd. Ond doedden nhw ddim wedi mynd yn bell iawn pan rhoddodd mochyn ddaear allan o'r llwyni. Beth ar ddaear wyt ti'n wneud yn chwarae â thân? meddai mochyn ddaear. Rydw i'n oer, meddai Lula, ac addawodd y fflam fach fy ngadw'n gynnes. Dy gadw'n gynnes? Dy gadw'n gynnes? Oes gen ti unrhyw syniad beth y mae tân yn gallu wneud i'r coed yma? Dim ond un sbarc y mae'n ein gymryd. A gyda hynny, diffoddwyd y mochyn ddaear i'r fflam bach. Mae'r mochyn ddaear yn iawn, meddai llais bach ar gangen. Milly Miltroedd oedd hi, a brasgamu tuag at Lula. Pe bai'r tân yn cidio, meddai Mildroed, ni fydd ddim ar ôl. Byddai'n llosgi holl faith o bridd, ac yn llosgi fy nheulu a'm ffrindiau i gyd. Un diwrnod, fe allai dy fflam fawr llosgi'r tail pobl hefyd. Beth wyt ti'n olygu? gofynnodd Rula. Mae dithofwr tân mor brysur gyda thanau yn y coed, dydyn nhw ddim pob amser yn gallu cyrraedd tanau yn y tai mewn bryd. O, mae'n ddrwg gen i, meddai Rula. Doedden i ddim yn gwybod bod tân mor ddrwg. Roedden ni mor oer. Dydy'r tân ddim yn ddrwg, meddai mochyn ddaear, ond mae'n beryglus iawn i chwarae â thân. Rhaid i pawb ei barchu. Mae angen tân arnon ni i gyd. Edrych ar yr haul yn codi o hyn o bryd yn yr awyr. Mae'n brydferth, ac mae wedi ei wneud gyfan gwbl o dân. Ac mae angen yr union dan hynw i fyw. Yn sydyn, roedd anifeiliaid a phryfed yn ymddangos ym mobman. Roedd creaduriaid y goedwig i gyd yn calamu. Rhedwch! medden nhw'n gweiddi. Mae tân allan o reolaeth! Rhedwch nerth ei draed! Am eiliad, roedd y criw bach o anifeiliaid wedi synnu. Yna, rhedodd pob un ohonyn nhw. Cudiodd y crwban a'r miltroedd yng nghefn y mochyn ddaear a bantan nhw gyda thân yn rhuo y tu ôl iddyn nhw. Roedd hi'n dod yn nes ac yn nes. Roedd Lulwer mor poeth nawr, roedd hi'n bron wedi llaethu gan y gwres. Yn sydyn, Aeth diwedd cynffon y mochyn daear ar dân. Bu'n rhaid i Lula a Milly weithio'n galed iawn i'w pacio a'u diffodd. Gan deimlo grym y fflamau o'u cwmpas, doedd y tân ddim yn stopio. Roedd yn edrych mor wyllt ac mor grac. Roedd Lula'n teimlo'n siŵr ei fod yn mynd i dal nhw. Doedden nhw ddim yn gallu mynd yn ddigon gyflym, roedd hi'n bron â chydio ynddyn nhw. Ac yna, yr un mor sydyn, roedd toriad enfawr yn y coed, ac roedd yr anifeiliaid yn rholio i lawr llethr ac i mewn i bwll bach. Rhedodd ei thân allan o dan wyth, ac aeth i ffwrdd tua'r coed gan losgi unrhyw goed y gallai ddod o hyd iddyn nhw. Rydyn ni'n ddiogel am dro, meddai mochyn ddaear. Mae hwn yn gyfnod atal byr y mae pobl wedi rhoi i'r mewn i'r arafu'r tân. Ni fydd yn achub y coeter, ond mae'n rhoi amser i diffoddwr tân geisio rheoli'r fflamau, ond fe fydd yn cymryd blynyddoedd i popeth wella'r eto. O! Ond sut dechreuodd y cyfan? Gofynnodd Lula. Ai fi oedd hwnna? Gall tanau cychwyn mor hawdd, ac nid yw tân yn gwybod caredigrwydd. Rwyt ti wedi dysgu llawer heddiw, atebodd y mochyn ddaear. O'r diwedd, dringodd yr anifeiliaid allan o'r pwll. Yr unig beth a welon nhw oedd olion siarcol du o'r hyn a fu unwaith y goed iddyn nhw. Cododd diddoddwr tân Lula mewn menig enfawr a gweiddodd i un arall, Edrych beth dwi wedi ffeindio! Mae'n rhaid mai dyma'r crwban sydd wedi mynd ar goll! Fe addan nhw i lawr i'r tŷ. Doedd Lule byth yn awyddus i fynd allan rhyw lawer ar ôl y diwrnod hwnnw. Roedd hi wrth ei bodd gyda'i hardal glud yn y gegin. Sylwodd ar y fflam fach a welodd cyntaf yn y goedwig. Roedd yn tu ôl i'r ffenestr y tu mewn i'r boeler a roedd wedi ffrysio. Oeddwn i'n meddwl beth am wedi digwydd i ti, meddai Lula. Paid â phoeni amdana i, meddai fflam fach. Rydw i o dan reolaeth yma nawr. Rydw i'n helpu di gadw gynnes ac rydw i'n hoffi gwneud hynny. Pe tafarn roeddwn i eisiau bod yn gynnes! meddai Lula wrth syrthio i gysgu, gan freuddwydio am grwbanod myddalgar, moch dear dew a phryfed deallus yn dysgu'r byd i gyd i barchu dân.